Herzlech wëllkomm zeréck bei enger neier Episode vu Kaméidi, Luxembourg's finest metal podcast mam Gilles a mam Piz. Gudde Moie Gilles.
Moie Piz.
An kënnt näischt.
Alles am Botter. Alles geschmiert.
Alles geschmiert a schleckeg.
A schéin. Wéi dat esou soll am Summer sinn. Ja, am Summer esou ass. Jo, wat leeft? Firwat si mer hei? Mir si mol eng Kéier aktuell an den News. Ja.
Et ass wuel, ja, ja, relativ, relativ. Wann déi hei erakënnt, ass et eng, ass et eng Woch hier. Äh, mir schwätzen haut iwwer d'Evenement, wat virun kuerz geschitt ass, äh, während den Olympesche Spiller. Eppes, wat Metal Geschicht kann schreiwen oder wäert schreiwen, méi wie sécher. Und Absolut. zwar Ja. Gojira hunn den Opening gespillt fir d'Olympesch Spiller. Richtig.
An ähm, ech hat dat am Virfeld just so matkritt, mä ech hu mer eierlech gesot och näischt dobäi geduet, well so, ah ja, Da stinn se wahrscheinlech iergendwou an engem Eck a maachen op enger separater Bühn, wéi mer dat kenne, gëtt de Metal-Musek jo gären esou e bëssen esou op d'Säit gedréckt. Mee Ja, dat war hei ja, net de ja. Fall. Ja, so hat ech mir dat vum och virgestallt. Ech hätt mech och héieren, datt si do de Son mat matmaachen, awer eréischt wou ech et gesinn hunn, war esou. Wow, okay, dat do ass eppes, dat do ass schon eppes méi Grousses, gell? Ja, ja, ja, ja.
An, ähm, wéi s du sees, ech mengen, äh, domat huet Gojira se definitiv, ähm, ja, kann ech esouguer scho soen, dass se schon domat Metal Geschicht geschriwwen hunn an aktuell och ganz vill natierlech Opmierksamkeet duerch den Optrëtt an, äh, Deen Optrëtt wou jo sou bombastesch eriwwerkomm ass. Ähm, ja war epic as fuck dat ganz ja. gell mat also Rammstein kann sech do awer so, so ja dat nee dat do hu man net gemacht obwohl der Rammstein och viel mat Pyroman an hei an do äh, Pyromane Show äh, ënnerwee äh, ass mir selbst se doten op dem Niveau nee dat dat kann net jidereen

An du hast Ja. nämlich Gojira ass mat déi déi gréckst gréissten Export aus Frankräich äh, vum Metal-Musek an dat do huet se definitiv nach méi äh, dobause katapultéiert Mhm. an Mhm. äh, wäert ja, wäert, wäert sech bemierkbar machen an der ganzer Welt. Ich mein, mir hunn dat lo scho gesinn an den puer Deeg, wo dat do lo hier ass. Ja, ja, Jiddereen- Weltrekord. Also Battlewelt ja. schéint dick op, dick op der falschste Weg ze gell ja. und zwar zum Guten ne? absolut und ja, war, war geilen Optritt ne? ich mein allein wie du gefangen huet sest du Marie Antoinette wo sein echte Kap um Grapp huet und dann fängt un bombastisch sie stehen du um Balkon von von einem Schloss so ja, ja, ja. mega geil gell das fand ich mich richtig äh, entsinnen also äh, Conciergerie So heescht dat Gebai ja, ja.
Poulain doch ausgesäit u sech schon ass och do äh, dat war schon net no sech fir haut méi effektiv verschiedene wo schon vun Ja sinn net se domm an der geschichtlecher se Marie Antoinette ass nämlich sto äh, festgehale ginn do wéint der och de Lien an ass och do higericht ginn mhm. an mhm. Deel franséisch Geschicht franséisch Revolutioun ja. dann äh, kommt man natürlich auch bei

Äh, d'Olympesch Spiller hu mech nie äh, wirklich interesséiert warmer just ja, ja, ja. natürlich Lützeburg as immer och dobäi an a vertritt so gut op sportlechem Level weten geht. Me natürlich als Metal hat ähm, als bas der froh wann ze dann echt eng Band gesäist die du rmmer kennst die ze selber schon seit Jore kennst an mhm. ähm, nach für du zum Pilo gesot äh, fir de wo net wissen sewe as nach méi cool wann de Gojira Fidro kann huet. so wie mé eben. An äh, wahrscheinlich noch viel Leiit dobausen, die die der Band okay Film freme Begriff sinn, well äh, ich mein noch ja, optritt so, se si mega wichtig an äh, so un ganze Genre nei äh, ja nei of Fond kannst du schon bei soen. Ja quasi fir dat Frankreich e Land ass, wat jo sech net wirklich an eng gewëssen Richtung Genre Metal gaangen ass, haten si am Fong e bësse fräi Hand wat se selwer konnte maachen an dat ass och genau dat wat se gemaach hunn. Mhm. Also eng eng jo hiren eegene Stil, sou de de groovy, proggy, death thrash awer trotzdem angenehm ze lauschteren, sou eppes wat jo. Ja. Ja, also ech denken, dass äh, eben grad och de Choix Gajira zu huelen, well schon mal net merkt, wenn hätten se danach kente froen. An dann hunn ech spontan un Igor geduet. dat hat wahrscheinlich anesch das ausgesinn, aber net vielleicht manner gut mir definitiv anesch das. Ich hat dann um alles aus gedcht wie derfir ze loes gewicht
das definitiv ze loes. Mengen du hast Gojira wahrscheinlich den de perfekte Schwar gewircht. Ja. Mech ging och interesseieren op sie so drop ugeschwaten oder op sie ugeschwat gi sinn dat ass lo ja also interessant Detailer ne ja, ähm, ja. Me ja wat mech meng si net hei fir doriwer méch menggen äh, mir mache gern an covered Episode, wo man bëssen iwwer Artiste kucken an dat do mengg huet die Band méi wie méi wie positiv an d'Welt net dem nach Metalwelt mé an die grouss Musikswelt eras katapultéiert nach méi voilà, gëcht ne. Nee, nee, déi si schonn säit säit 1996 hu se sech als Godzilla, domols nach, gegrënnt gehat a spéiderhin hiren Numm als Gojira eben ëmgeännert, wat u sech dat japanescht Wuert fir Godzilla ass. An jo, schonn 2001 hate se en éischten Album, Terra Incognita, zu deem ech eréischt vill méi spéit komm sinn. Äh, Album den äh, also sowohl Terra Incognica so wie auch den, den zweiten Album der Link waren immer so Albumen die gut sinn aber ich gebe immer wünschen sie hätten e bessere Sound ja se sinn äh, ja war fir déi Zäit hm, ja, sinn total anecht ass wie vum ganze Rechter also ja.

An äh, da muss, muss ich schon direkt viraus so ich mengen Mario Duplantier Drummer ass keen onbekannten ass den de best Drummer seit äh, seit langem schon ich mein, immer Geld gehen Geld an wohl verdingt an ähm, ja ich mengen

bësse schon Album den ech immens immens gären hunn dat mega heavy Album rich geld Stecker drop sinn ja aber och äh, ja. perfektionéiert wie lo de de recht vu du no mengen du gesäist du wann du lo gingst from Master Series kucken am Verglach zu dem wat du no kom ass de way of all Flash dat ass ne enkeier eng enorm schëpp drop vun Produktionsleveler vun äh, ja Perfektionismus ja. wo äh, Net dass dat schlecht ass, dass dat op dem beim March the Series net esou riwer kënnt. Mee ech ginn der recht, den Album lauschtert sech méi ass méi wann wéi so wow, ech will eppes hart ebe richteg hardes knall hardes. Ja, ja.
Sinn einfach Banger erëm drop gell vun hanne ja. bis vir so. Heaviest Metal of the Universe, Flying Wales gell, nëmme Bangere gell. Ja. Mee och den Way of Our Flesh, man der war och déi Zäit hu mir déi Band kenne geléiert hunn. Ech ja. meng mir an se dummels Dir live gesinn als eng Virband vun In Flames. Ja am Atelier mengen ech wann ech mech genau genau do hat mer allen zwee geduecht gehat wow dat do ass méi geil wéi den Haaptakt um Fong gell seitdem war mer so ja seitdem war mer vum Gojira Fan absolut. An ech mengen en plus mat deem Album äh, The Way of All Flash huet huet si zu fir CD den Zäitpunkt zumindest nach méi e groussen Unerkennungswert an der Metalwelt ginn, wéi lo from Mars to Sirius, obwuel se du schon och rem all déi Elementer an och déi Thematike wou se besangen. Ech meine se gi jo ja. als Eco-Metaler oder als als Nature Metal bezeechtent, well se eben Ech wëll nun net sou well se driwwer sangen, mee ech mengen, dass hir ganzt, hir ganzt Optrieden, hir ganzt Daseins, also hir ganz, Ja. ja. hir alles irgendwie, hir ganzt Wiesen jäizt no hei sou bëssen d'Mënschheet ass am Gang Schäissdreck ze bauen. Mir maache Genau. grad absolut vill Feeler, a wa mer näischt maachen, dann ass et herno ze spéit an dass net lo a se ginn sech selwer indirekt och d'Schold an der ganzer Mënschheet Ja. an dat dat ass gutt. Also dat Dat ass eng gutt Botschaft am balle Ja. Fall. An jo eng wichteg vun allem an ech fannen alleng dat fir alleng dat muss sech schon bëssen lob preisen se. Ja. An ze Loming se e Banger Song natierlech den Opening Track vun The Way of All Flash or Boris kennt mëttlerwe bei all Metal hat dobause ge Tapping mm. par excellence ge. Mee an ze gings e Lied vun do wielen vun dem Album einfach en Favorite.

Mir si ginn ëmmer äh, dat ass jo se bëssen se Beam um Internet. Si ginn ëmmer eich wie äh, zréckgefouert op äh, Flying Wales. Alke ass wat eich Ja. wie e Wal ëgt wou ofgezeechnet gëtt so Gojira. Ass ëmmer ëg Ja, wo an ja, engem ja. Komment ass ëmmer so Gojira stoen se. Ja. An äh, ech meng och so Paus ich wees schon so schon drei feier mal live gesehen gehabt geil ja. immer aus euch wie in so oplösbare wahl am publikum den hier so ja. den, den, äh, den nick aktuell wird auch bei als whale core gehen sie schon bezeichnet geil ich verstehe net ja wo dat kann wahrscheinlich ist vom march series weil um covere wahl hast

Ech kann awer net soe fir war. Ech mengen no The Way of All Flash L'Enfant Sauvage war sou a ah, okay, ech hat mar bësse méi an fleit gëst mer recht. Äh, et war méi progressiv rëm ginn wéi lo an ass liicht drof gedréint ginn wéi am Verglach ze an Magma war dann awer ëm sou. Ja keng Ahnung hun ech d'Gefill gehat war e bësse méi haart wéi äh, Plazeweis awer net all Lied spend ass also so Ja. lues da wie den Titeltrack Magma eben gell wou se wirklich so so slow rhythmesch war an äh, Ja. och so bedrohlech hat eng bedrohlech Stëmmung hat so e bëssen e bësse schon ja. ja Richteg. Ja an äh, dann natierlech de leschten Album an dat dat wahrscheinlech lo déi Saache sinn, wou déi meescht äh, och entdecke wäerten duerch eben den Optrëtt. Ech mengen, du gees jo ëmmer déi rezent Saache kucken. Äh, ja, ja, an, ja. Äh, Fortitude vun 2021 ass natierlech enger verdammt schwéierer Zäit erauskom, därf man halt net vergiessen. Ähm, Fortitude huet mech ech war mega scho fir den Album muss ech ganz ehrlich gestohlen mhm. um, ähm, ich will nicht so dass er mich enttäuscht wird mir ich mengen war war echt da so ein bisschen ein, Äh, mir e lichten Tick ze experimentell. An ech schon lang gebraucht bis ech ja so bisse mein meng Stëmmung von hunn wéi nie ech wëll Fortitude lausren. Das bin ich recht ganz ja. ähm, mengen ech vielleicht ihre perélechsten Album an, an de gréste Message wo se bis haut released hunn ge. Ja, ja dat mé genug die am Songwriting an alles. Äh, also bis mich schwéier ranzukommen zum fir langjähreg Gojira Fans ja. sonne lo mal ja, ja, aber ja. das ja das trotzdem das guten Album geld kann nicht dagegen zu ja, ja ja also, ziemlich gut bald perfekt Diskografie bis lo ja.
ja ja ich mengen äh, äh, denken so grad run sich von kind umfang so ne, mir, mir, mir plan, plan ja nicht he ähm, etwas ganz wichtiges hat den äh, den joey du plantier der gitarrist der sänger natürlich indirekt erëm an d'Liewe geruff huet, obwuel jiddereen wosst, wéi et ging goen, mä den, de famous Gojira Scrap op der Gittar, dat Ah, ass ja. mëttlerweil och esou den Trademark vun hinnen, an esou Bendy Ja. Lux, weess de esou. Dat ass bal kee Lidd, wou dat net dran ass. Déi hunn dat rëm, rëm revolutionéiert, Ja. kann ee bal soen, esou. Erëm revolutionéiert an sech selwer och esou mat drënner geschriwwen, esou, Mär hunn dat doten. Nei erfond an dann ich bin aber okay du machst Ech lieben net och gell dat, das, dat, dat gëtt dem ganze so heavy Sound heinst du gell ja, ja, total ja, ja. ja.
also ist wirklich gespannt op wat du weil das du schon um 3 Uhr hier seit äh, seit äh, du äh, App es release tun an ech denken an der andere Manager Tisch mengen Menge nerd die Gear äh, seit op ähm,

An, ähm, ech menge generell wann ech déi Sache so liesen so Deals kriegst du och gewéinlech dann wann de promotional Sache mess net nëmme der dote méi Ech denken dass du spéitstens nächst Joer werd do Apps kommen an äh, ja, cool Wenn mir ja cool ja, mega drauf freuen. Ja.
An ja, dat eng Band, die kann ze Mëttlerwell och wëg an den an den Sätzen an Mainstream Metal lo nach méi mat deem wat lo geschitt ass awer dat eng Band déi gënnen ech do einfach gell well sinn staark fir dat geschafft wo se lo sinn an sinn et absolut verdéngt ja
dat hunn ech ginn zou nee nee ech meng gewéinlech si mir jo och hei an deenen Episode schwätze mir jo ganz oft och iwwer ganz schlecht Saachen mee hei ass dat net de Fall hei gëtt et mer näischt nee et fält mer och net vill an. Fällt man net vill an, dass kein schlechtes über nee. Gutire, Gutire erzählen sind. Ja, ja vielleicht dass äh, sie misst sie misst drin enke Blitzeweg kommen. Ich meine die Leschke aus äh, effektiv durch bei Fortitude sind sie sto blieben. Do war durch verschiedene Gründe war natürlich nicht immer jiin äh, oder kommt goen, soweit ich mich auch erinnern kann. Me ähm, ja, ja. dat do ass definitiv denken ech och fir sie äh, och van se luschen eng Zäitchen dobäi si, mir dat do kann ganz ganz ganz viel gutes man. Und, ähm, Wie mir du gesot hunn ähm, Mä gu grad live Appppes erlieft, wat net jideree kann. Ech menge fir déi meescht dobaussen ass dat do warscheinlech Business as usual, dat ass just News. Ech liese gewéinlech net gäre News, well ass ëmmer just Misär a Schlëmmes dran an stierwen eng Millioun Leit. Mee dat do Ja. mécht mer Pleséier, well dat do ass fir jiddereen absolute Bonus, deen gäre Metal Musek lauschtert. Genau. Finally some good fucking news! Genau. An ech menge mat deene Wierder, famouse Wierder vum Pit, kann ee jo scho bal de Schlusstréch zéien vun dëser bësse méi kuerzer, mee effikasser Uncovered Episod. Absolut.
Dann, jo, wat soe mer de Leit dobaussen sou? Gitt Gojira lauschteren, mee ech meng déi meescht maachen dat souwisou elo schonn. Voilà, déi wou eis elo lauschteren.
Video eranzéie vun der Olympiad. Lauschtert all Alben vu Gojira, well se sinn all gäil an jo. Dann soe mer Merci fir d'Nolauschteren a mir héieren eis déi nächst erëm. Bei Kaméidi. A wuer.
A wuer.